نماز دا ٹائم ہے ٹائم پہلے چیک کر بعد نماز پڑھ ماشاءاللہ سی جڑی دیہات دی سویر ہوندی ہے نا کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سکون ہی سکون بالکل ہی ریئل زندگی ہر پاسے ڈیکھ گھنو ماشاءاللہ صاف ستھرا تو کو ماحول نظر آسی ماشاءاللہ پرندیاں دی آواز سنن تو ملسی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر پیش کریندے دی خاص کر جڑی دیہات دی سویر ہوندی ماشاءاللہ اسی نماز پڑھ تے فری تھے ہیں ہن تے ہن وینے اسی بھانے دے اوتے کیونکہ جڑی بھانے دی ڈیوٹی ہے نا او تاں ایویں سمجھو ساڈے گچی فٹ ہے او تاں لازمن ہی کرنی پوندے تے

انہاں کوں کھڑا ڈتے بس او چرسن چگسن تے ہن ٹائم تھی گئے سئیں تقریبا پورے ست دا ہن ویندے پئے سئیں گھر تے پہلے کرین سئیں ناشتہ اوندے کرن بعد وال جلدے سئیں دکان تے بالیں کوں سکول وی چھڑن ہیں تے دکان تے وی چلدے ہیں تے جو ایکٹیویٹی اس لازمن تہاڈے نال دوستو شیئر کرے سوں جڑے جڑے دوستاں نے سارے چینل کو سبسکرائب کرن کیتا ہے جلدی نال سبسکرائب کرین اوندے کرن بعد وال کرن پہ مزیدار ویڈیو شروع کتے کو بجدا دیکھو سویرے سویرے نال اتنا کتنا پریشان کرے میں نا اے مرغیاں میرے کو وانتے کھاون پے ویندے مرغیاں جس ٹائم دیکھے پہ باہر آ گئے تا مرغیاں دے پیچھے بھاج پنے دے ایو کتا جڑا کھڑے تھیا السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ناشتے کو والی چوکی دے رہے ناشتہ تیار ہے

تے دوستو پہلے اسیں پیندے پئے ہیں چاہ جیڑھے جیڑھے دوست نے گھر اسیں پیونی ہوے سویرے سویرے چائے تے ول آئے ہائے چاہ پیندے پئے ہیں جیڑھے جیڑھے دوست نے اسیں چاہ پیونی اسیں آونی جا تاں اساں اسیں ول پیندے پئے ہیں اسیں جڑی بھا تے بنی ہوئی چاہ ہوندی ہے نا ان کا ذائقہ ہی کمال نہ ہوندا ماشاءاللہ کیا کہ

اے اپنا نہیں تھا ہمسائیں دے واسطے کی دی اچھا ہمسائیں واسطے کی دی واسطے ٹھیک ٹھیک بیا تو بیا سے ٹھیک ہے سب خریات ہے اللہ دا شکر
سویرے آؤ تا بھانے دے اتے انہاں دی ٹر ٹر شام کو آؤ تا ٹر ٹر دوپہر ہیں کو آؤ تا ٹر ٹر انہاں دی ٹر ٹر بالکل ختم نہیں بیٹھی دی گیٹ میں سمجھو ٹپ دے ونجو تے اے شاید آجن شاید سارے واسطے کوئی خوراک چاہتے آ گئے بھلا ہونی نہ کو چوی گھنٹے بندہ خوراک تنا پاتی رکھے روٹی جائیں اتنا بکھین اتنا بکھین کہ روٹی دے جا ونجن ونڄ تے ہتھ اینویں توں جھپݨ پئے ونڄن۔ ایں ٹائم گھا وی کھاندی کھڑی حالانکہ خرگوش وغیرہ وی گھا کھاندا کھڑے سئیں اوندے کنیں بعد جیڑھے او خرگوش دے بچے ہن او وی اڈ پرلی سائیڈ تے ونڄن ماشاءاللہ خرگوشاں نال ساکوں اتنا محبت ہے نا یقین کریسو اتنا خوبصورت لگدن نا ساکوں کیا ہی بات ہے ظالم خرگوش ہن ماشاءاللہ۔ اچھا سینے دوستو تہاکوں ہک ٻیا سین ݙکھاواں کہ ماشاءاللہ جس ٹائم شام تھیندے نا خاص کر دیہات دے وچ یقین کرے سو اتنا سناٹا تھی ویندے وینا اتنا سناٹا کہ پرندے دی آواز تک بھی کہنی ہوندی ساڈے بزرگ آدن کہ جس ٹائم شام تھی دی ہے نا ہوں ٹائم پرندے بھی اپنے گھونسلے دے چلے وینن اور خاموش تھی وینن بالکل دیکھ سکدے ہیں بالکل ماشاءاللہ ہی ٹائم بالکل ہی فل سناٹا ہی فل سناٹا بالکل سین چیک کرو سی غروب افتاب دا بالکل خوبصورت منظر

اپلوڈ کرینا ڈیلی بیس تے کم کیتے الحمدللہ سبسکرائبر وی فائنل ہن اوندے کنے بعد ویوز دا نام و نشان تک وی کینی ویوز اوں آندے کھڑن جس ٹائم میڈے پنج سو سبسکرائبر ہی اوں ویلے ویوز اتنے ہن تے ہن ماشاءاللہ تیرہ سو سبسکرائبر تھی گئے ہن وی ویوز اتنا ہی ہن میں یقین کرو اتنا پریشان ہاں حد کنے زیادہ کیونکہ میکوں اوں دوست نے مشورہ اے ڈیتے کہ چینل کریٹ نواں کر کے اوندے کنے بعد اوندے اتے صحیح طریقے نال کم کرو انشاءاللہ انشاءاللہ تہاڈا او چینل تہاڈی ویڈیو وائرل تھیسن اور چینل تہاڈا گرو کریسی تے ہن تہاڈے نال میں مشورہ اے کرنا چاہناں کہ تساں جتنے میڈے ویورز ہیوے نا تساں میکوں لازمن دسیسو کمنٹس کریسو کہ کیا میں چینل بیا بناواں یا نہ بناواں کیونکہ یقین کریسو میکوں نا ایندے اتے محنت کریندے تقریبا ہک سال تھی گئے ہن میکوں تساں اے دسیسو سال دی پوری محنت میڈی ضائع میں چینل کریئٹ نواں کراں یا ہیندے اتے ڈیلی بیس تے کم جیویں کرینا اونویں ڈیلی بیس تے کم کریندا رہاں میں کیا کراں یقین کرو اتنا میں پریشان ہاں نا کہ ویوز دا نام و نشان تک وی کینی ویوز اتنا آنن جتنا میڈے پہلے آنن پانچ سو سبسکرائبر تے تے ہن میں کیا کراں تساں میکوں لازماں دساونڑے تے پلیز مہربانی کیتا کرو میڈی ویڈیو کوں فل واچ کیتا کرو کیونکہ تہاڈے بھرا دا چینل مونیٹائز ہوونڑ دا بالکل ہے جیویں میں پہلے آہداں اج وی تہاکوں اوویں آہدا پیاں مہربانی کیتا کرو کہ میڈی ویڈیو کوں فل واچ کیتا کرو کوئی کوئی دوست تاں ایسے ہن یقین کرو جس ٹائم ساڈی ویڈیو آندی ہے اوندے کنے بعد کمنٹس کر کے بھج ویندن یار مہربانی کیتا کرو یار ویڈیو دا ستیہ ناس تھی ویندے بالکل ویڈیو اگاں ویندی وی کینی کہیں کول وی کینی ویندی مہربانی کیتا کرو ویڈیو کوں فل واچ کیتا کرو پلیز مہربانی کیتا یقین کریسو اساں جیندی وی ویڈیو واچ کرینے آں